Tħobbhom il-klib? Jekk iva, m'intix waħdek. Fl-istorja tal-bniedem, il-kelb kien u għadu l-iktar annimal viċin il-bniedem. Skont stħarriġ xjentifiku, il-kelb li nafu l-lum tnissel minn speċi tal-lupu li għexet xi mit-telf sena ilu u jista' jkun li kien domestikat sa minn 15,000 sena ilu, x'aktarx l-ewwel annimal li qatt ġie domestikat mill-bniedem. Il-kelb huwa annimal soċjabbli immens, faċli li tgħallmu, tilgħab miegħu u li jongwala man-nies, annimal leali u devot lejn sidu. Fil-fatt, anke fl-ambjent naturali tagħhom, il-klieb iġibu ruħhom bl-istess mod ma' klieb tal-istess familja. Għal kelb, ftit hemm differenza bejn l-uman u kelb ieħor. U mhux tal-li ħbib tal-bnedmin, tal-li utli wkoll. Hemm klib tal-għassa, klib li jgħinu n-nies b'diżabilità, klib li jaħdmu mal-pulizija, klib tal-kaċċa u klib li kapaċi jrebħu lil sidhom kemm xa flus mhux ħażin f'kompetizzjonijiet sportivi u tat-talent. Memxi ngħidu, mhux kull kelb bħal ieħor u mhux kull kelb jinqala' kollox. Per eżempju, dak x'kelpu. Il-kelb propja huwa sottospeċi tal-lupu, il-Canis lupus familiaris, imma l-varjetà hija tremenda miċ-Chihuahua sal-Great Dane, pil twil jew qasir, nokli jew lix, kulur iswed, kannella, abjad, tikki, strixxi jew kulur wieħed. Ġeneralment, il-klip ikollhom kuluri li kapaċi jinħbew fl-ambjent naturali. B'kollox jidher li hemm aktar minn 800 sottospeċi magħrufa, imma parti dawk hemm ħafna klip li ma huma tal-ebda razza li ppastardjati. Spiss tal-isport ikunu ħafna iktar b'saħħithom peress li dawk li jkunu ta' razza pura jista' jkun li jkollhom xi problemi ġenetiċi għax id-demm ma jitħallaġ biżejjed. Li milek tar-razza popolari. Skont fej u flima epoka, il-Labrador Retriever popolari immens fl-Amerika, il-Poodle, il-Yorkshire Terrier, il-Cocker Spaniel, il-German Shepherd, kollha razzat popolari. Ġi li jinħolqu reses apposta. Per eżempju, il-Coca Poo huwa taħlita bej il-Cocker Spaniel u Poodle żgħir. Vera li l-klieb ma jarawx bil-kulur. Jaraw bil-kulur imma mhux kollox għandhom xi nuqqasijiet fil-varjetà ta' kuluri li kapaċi jaraw bħal ċerti nies. Mill-banda l-oħra, ċerti klieb għandhom kapaċità immens li jaraw il-bot, uħut minnhom kapaċi jaraw tundjatura ta' 270 digri li hija ħafna iżjed mill-180 li kapaċi jara l-bniedem. Jekk tqabbel il-klieb man-nies, tinduna wkoll li l-klieb kapaċi jisimgħu ċerti ħsejjed ħafna iżjed min-nies u peress li widnejhom jiċċaqalqu jistgħu jintużaw preċiż skont minn fejn ikun ġej il-ħoss. Ġenesis. Terġa', il-klieb jaqilbuha lill-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam max-xamm. Immaġina li kelb għandu dawn iċ-ċelloli kollha li jgħinuh ixomm, waqt li l-bniedem kull ma għandu daw. U apparti das-sensi kollha li għandu l-kelb huwa l-intelliġenza. Uħud kapaċi jitgħallmu ordni u jobdu, oħrajn forsi juruk l-intelliġenza tagħhom għax pereżempju kapaċi jisirqu. Kelb kemm idum ħaj. Soltu bejn għaxar u tlettax-il sena. Hemm klieb li ma jgħixux aktar minn sitt jew seba' snin, bħall-Bloodhound u l-Great Dane, u mill-banda l-oħra, it-Toy Poodle u l-Miniature Dachshund kapaċi jgħixu xi erbatax jew ħmistax-il sena. Immaġina li ta' xi sena u nofs, kelb ikun diġà sar adult. Jekk trid li l-kelb idum ħaj, hemm ċertu ikel li trid tevitalu. fosthom iċ-ċikkulata, il-basal u l-għeneb. Il-banda l-oħra, il-laħam tal-kelb, tista' tieklu? F'ċertu pajjiżi jikluh. Fiċ-Ċina ilhom jieklu l-klieb għalmenu minn żmien il-filosfu Konfuxju, però aktar viċin fl-Iżvizzera fil-kantons rurali ta' Appenzell u St. Gallen għadhom jikluh. Idea disgustanti għal ħafna nies, imma l-iktar għal Musulmani li għalihom il-kelb huwa annimal maħmuġ u fil-fatt il-Musulmani laqqas iżommu klieb id-dar. Mill-banda l-oħra, il-Hindu fin-Nepal li l-kelb jadurawh, litteralment. Il-Hindu jemmnu li l-klieb iħarsu l-bibin tal-ġenna. Skont it-twemmin Kattoliku, huwa Santu Rokku il-qaddis patrun tal-klieb.